Чистай районының Акбулат авылындагы фермада Рәйхана кызымны чыраттым. Рәйхана матур кыз. Фермада кочынан бирле эшлисең?
Юк.
Ә? Юк. 30 ел эшлисең, сыерлар карыйсыңмы? Ә? Син син дә яр киндә бит. Эшең нәрсәдән гыйбарәт? Менә нәрсәләр эшләргә тиеш син? Сауга, сәргә инде, апа торга сәргә. Сауырга үзең савасың бөтенсен, или теге машина савамы? Аппарат белән. Аппарат белән савасыз. Иртән ничәдә син монда киләсең инде? Иртән дүрттә киләбез.
Иртән дүрттә киләсең? Аннары көн дәвамында ничек? Менә хәзер дә син монда әле төшкә хәле. Көнгә ничә тапкыр төшәсең? Өч тапкыр киләбез. Өч тапкыр киләсең.
Кара, Рәйхана, матур кыз дип әйтим әле. Бүгенге тормышыңнан канәгатьме син? Канәгать. Канәгать? Ничә сум түли сиңа хөкүмәт? Менә кулыңа күп маласың. Шушы менә матур кулларыңны тотыйм әле, Рәйхана. Күп маласың, бу бит инде хезмәт. 20 мең алам.
20 меңме?
Ә, монда әйтәләр, авылда һәр кеше 7-8 сыер асрый дип. Дөресме бу? Дөрес.
Син, син ничә сыер асрыйсың, Рәйхана? Дүрт. Дүрт сыер асыйсың.
Ялгызы дүрт сыер асырый. Ә, кил әле, син дә монда бас әле, абзый. Рәйхананы кочаклап ал әле. Ялгызы дүрт сыер асырый. Син аны мужик түгелме? Юк, мин зафирмын монда.
Ә, син зафирм әйбәт эшлиме, Рәйхана әйбәт эшлиме? Капитальный. Кара монда ничә сыер сезнең? Тукта Рәйхана китмә әле. Ничә сыер? 126 сыер.
126 сыер. Әйе, Э, салган Сөт күпме таналар. керә монда?

Сер. Халык терлекне күп асрый. 7-8 сыер асрыйлар Менә ди. без үзебез дә 8 сыер асрыйбыз. Сез үзегез. Сез Үзебез.
шушы авылда яшисез инде. Зафир улы шул авылда инде. Әйе, карчыгыгыз.
Ул да Кайда эшли ул, шушындамы? Монда Әйе, эшли? Монда эшлибез. бөтенебез.
Карчыгыңны бик эшләтмисеңдер инде, ә бит? Бергә эшлибез. Ә, бергә эшлисең.
Ә, Ул 7-8 сыер асрагач күпме аны э, сөте күпмедән китә монда? Ничә сум Менә төшә? бүгенгесе көндә 25 сумнан сатабыз. 25 сумнан. 25 сумнан.
Күпме акча керә?
Сез череп баегансыздыр инде, малай. Бар, Миллионермы? бар, бар. Менә үткән ел 35 тонна сөт савылга сдавать ителгән дәүләткә. 35 меңлек? 35 тонна.
Ә, 35 тонна?
Тонна идән.
Идән сезнең Идән, 35 әйе. тонна сөт. Әйе, 35 мең центнер.
О, 35 мала. тонна. Әйе.
Кара, бүгенге тормышыгыздан канәгатьбез. Бик канәгать, бик Исемегез канәгать. ничек әле?
Рамил исемле.
Рамил исемле.
Менә нәрсәләр җитешми монда фирмада? Бөтен яктан килгәнме? Ашау, эчү монда төрлеләргә. Ашау бар, эчү бар, нормальный пока. Рабочийлар җитәрлек. Ничә кеше эшлисез?
Халык җитәрлек.
Фирма, фирма коллективында 16 кеше. Барысы да сиңа буйсына инде. Тәртип бозып йөрүчеләр юкмы? Бу фирмада 35 ел эшлим. 35 ел? Озак ферма, әйе. Ничек фермада эшли башладыгыз? Ничек килдегез сез монда? Тукай авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлаган да фермага эшкә җибәрделәр менә шуннан. Зоотехник булып калдым. Хәзер бөтен эш миңа. Бөтен эш сезгәме? Да, фермада, зоотехник та, врач та. Менә Рәйхан әйтә, 20 мең алам ди, алдыйм ул, дөресен әйтәме? Әйтәбез син. Дөрес әйтә, дөрес әйтә. Кулга ай саен 20 мең.
Әйе, әйе. Монда эшләре нәрсәдән гыйбарәт соң? Менә син дә аңлатып кит әле, зоотферма буларак. Иртә белән сәгать 4-тә кил, 4 тулганда киләләр. Әйе. Фураж сибәбез, аслары чистарталар, и аппаратлар белән савырга тотыналар. Шулаймы?
Аппаратларны юалар, сөтне сдау итәләр, кайтып китәләр. Бозаулар да чирәбез шунда. Ә, бозаулар да чирәсез?
Әйе. Егер тугызар бозау. Бер ай, бер ай бозау карыйлар, һәрбер туган сигезне бозауын бер ай карап бирәләр, бозау караучыга. Өйрәтәбез. Эшебез әшәке дип зарланучылар Юк, юкмы? юк, юк, юк. Шәһәрдә ни белән генә йөриләр анда, үкчәле түфлиләр генә киеп, без монда бутилар белән йөрибез дип зарланучы юкмы, Рәйхана? Юк. Аннары мин элек ишеткәнем бар, бик каты сүгенә фермада эшләүче хатыннар. Сездә Бездә сүгенүләр андыйлар юкмы? андый Анда колхоз килде. Юкмы? Юк. Андый сүгенүчеләрне тотмыйсыз инде, ә бит? Юк, андыйлар Кара, яраткан сыерың бармы соң? Кайсысы, кайсысы? Я күрсәт әле шуны син, Рәйхана, яраткан сыерыңны күрсәт әле. Ни өчен яратасың син аны, Рәйхана? Матурга күрә. Туташ дип әйтим әле мин сиңа. Матурга күрә? Әйе. Эй, җаным! Матур да, сөтен дә яхшы бирә. Менә Кая? ике сыерым менә.
И, исемнәре ничек?
Зөһрә белән Аидә. Зөһрә белән Аидә, карале Рәйхана, син шундый әйбәт эшче. Рәйхана гүзәлем, яратамын мин сине, матур каем.